Changes to Ko wai ōu mātua? Who are your parents? Ko wai tōu tīpuna? Who is your grandparent? Changes to Ko wai ōu tīpuna? Who are your grandparents? Ko wai tāu tamāhine? Who is your daughter? Changes to Ko wai au tamahine? Who are your daughters? Ko wai tōna tuakana? Who is your older sister? Changes to Ko wai ōna tuākana? Who are her older sisters?

Parents Mātua Elder sibling of the same gender Tuakana Elder siblings of the same gender Tuākana Younger sibling of the same gender Teina or Taina Younger siblings of the same gender Teina or Taina

Take a look at these. Who are your parents? Ko wai ōu mātua? Rāwiri and Tama are my nephews. Ko Rāwiri rāua ko Tama āku irāmutu. Who are your grandparents? Ko wai ōu tīpuna?

Kei Ōtepoti tōna kāinga. Her home is in Dunedin. Kei hea tōku kāinga? Where is my home? Kei Aotearoa tōku kāinga. My home is in New Zealand. Kei hea tōu kāinga? Where is your home?

Well, slight change of plans then. We'll stop in at my mate's house first. Is that okay? Yep, sweet.
Kei hia tōna kāinga? Kei Papakura tōna kāinga.
Kei te pai koe e hoa?
Kāore. I just saw my niece off and I miss her already. Oh, poor thing. Kei whē tōna kāinga?
Kei te wai pounamu tōna kainga. My sister moved there last year so don't see them as much. I know how you feel e hoa. I moved there a couple of years ago from Pēwhairangi. I have a brother here though. Oh that's nice. Kei hea tōna kainga? He lives with me actually.
Auē and I thought I had problems. Kei hea tōu kainga? Oh kei Manurewa tōku kainga.

More exercises, a forum for Tōku Reo viewers and a free online Māori dictionary. Have fun! Kia ū! Ka tipu, ka ora, hī!
Kia ora koutou, nau mai hoki mai. It's time to learn some new kupu.

Cambridge, Kemureti. Pēwhairangi, Bay of Islands, Pēwhairangi. Te Papa i Oea, Palmerston North, Te Papa i Oea. Rohe, District, Rohe. Te Ika a Māui, North Island, Te Ika a Māui. Te Wai Pounamu, South Island, Te Wai Pounamu. Rakiura, Stewart Island, Rakiura. Aotearoa, New Zealand, Aotearoa.

Dunedin. Ōtautahi. Christchurch. Kemureti. Cambridge. Pēwhairangi Bay of Islands Te Papaioea Palmerston North Rohe District Rohe Te Ika a Māui North Island Te Ika a Māui Te Wai Pounamu South Island Te Wai Pounamu Rakiura, Stewart Island, Rakiura. Aotearoa, New Zealand, Aotearoa.
Ka tipu, ka ora, hī! Nau mai, hoki mai.

Roto, inside, roto. Kemureti, Cambridge, Kemureti. Te Ika a Māui, North Island, Te Ika a Māui. Runga, on, runga. Waho, outside, waho. Rohe, district, rohe. Rakiura, Stewart Island, Rakiura. Raro, under or below, raro.

e horo ai te mau o te hakahua o taua reo i te akonga, e horo ai hoki te mau o ngā ingoa takiwā o te whenua nō reira taua reo i te akonga, he haka uru i ngā ingoa takiwā nei ki te waiata. Ā, hei tā ngā tohunga mō tēnei mea mō te ako reo, He huarahi tērā e horo ai te mau o ērā mei takono. Nō reira, hakaaro ana au tēnā pea ai nei he tikanga pai hoki tēnā mō tātou kōrnei te hunga i Aoteroa nei e ako ana i te reo Māori. He hakauru i ngā ingoa Māori o ngā rohe Huri noa i Aotearoa ki roto i te waiata, ka tīmata mai pea i Rakiura, ā, ka neke ake ki Te Waipounamu, ā, ko ētahi o ngā takiwā o reira ko Ōtepoti, ko Ōtautohi, Ōtautahi e mōhio whānuitia nei, ka hakawhiti mai ki Te Ika-a-Māui, ā, ko Te Papaioiateara, ā, ka haere peni tonu mai, ā, ko Kēmureti pea tae noa ki roto o Te Taitokerau i Te Ika-a-Māui nei, Ā, ko, ka tae atu ko Pēwhairangi, nā, ā, huihui katoa ēnei takiwā, ko Aotearoa whānui. Ka tipu, ka ora, hī! Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again but this time we'll put the word up on the right hand side of the screen. Here we go!
Tētahi tikanga i tāwāhi mō te ako i tētahi reo e horo ai te mau o te hakahua o taua reo i te akonga, e horo ai hoki te mau o ngā ingoa takiwā o te whenua nō reira taua reo i te akonga, he haka uru i ngā ingoa takiwā nei ki te waiata. Hei tā ngā tohunga mō tēnei mea mō te ako reo, He huarahi tērā e horo ai te mau o ērā mei takono. Nō reira, hakaro ana au tēnā pea ai nei he tikanga pai hoki tēnā mō tātou kōnei te hunga i Aoteroa nei e ako ana i te reo Māori. He hakauru i ngā ingoa Māori o ngā rohe Huri noa i Aotearoa ki roto i te waiata, ka tīmata mai pea i Rakiura, ā, ka neke ake ki Te Waipounamu, ā, ko ētahi o ngā takiwā o reira ko Ōtepoti, ko Ōtautohi, Ōtautahi e mōhio whānuitia nei, ka hakawhiti mai ki Te Ika-a-Māui, ā, ko Te Papaioiateara, ā, ka haere peni tonu mai, ā, ko Kēmureti pea tae noa ki roto o Te Taitokerau i Te Ika-a-Māui nei, Ā, ko, ka tae atu ko Pēwhairangi, nā, ā, huihui katoa ēnei takiwā, ko Aotearoa whānui. Ka tipu, ka ora, hī! Hope you managed to catch all of the examples in those clips e hoa mā. Coming up now is that part of the show where we get to hear te reo Māori being used naturally by our native speaking kaumātua And they'll even throw in a few examples of today's grammar point just for you. Ka pai? Here it is, listen carefully.
Kei whea tōu kāinga? Tōku kāinga, e noho ana au i a e nēnā ki, ki konei ki Te Atatū, engari tōku kāinga kei, kei Hokianga, kei Mitimiti tōku oh, kāinga karawe, tino. Karawe tō kāinga, ko tae au ki reira, ātāhua.
Kei whea tō kāinga? Tōku kāinga kei Waitākere nei au, kei raro i te ngahere nei. Āe. Ko te huarahi ko Paewae nei. Paewae. I whakaingoa nge ki te autai a ka mau te wehi rā. A Paewae. Te tohunga o te whutupōro. Āe, āe. Āe, koia. Ā. Ko Paewae. Doctor Paewae. Koina i whakaingoa nge taua huarahi rā ki a ia. Āe, āe. Koina. He tino tohunga mō te tākaro whutupōro. Tino tohunga mō te tākaro whutupōro. Āe. Ka tipu, ka ora, hii! Well done whanau, now you'll get to see that footage one more time but when one of our kaumātua use the sentence from today's grammar section, the screen will flash showing that sentence. Take a look and see how many you actually picked out.
Kei whea tōu kāinga? Tōku kāinga, e noho ana au i a Enena ki, ki konei, ki Te Atatū, engari tōku kāinga kei. Kei Hokianga, kei Mitimiti tōku kāinga tino. Nō, ka rawe, ka rawe tō kāinga, kua tae au ki reira. Ātaahua.
Kei whia tō kāinga? Tōku kāinga kei Waitākere nei au, kei raro i te ngahere nei. Āe. Ko te huarahi ko Paewai nei. Paewai. I whakaingoa nge ki te autai a ka mau te wehi rā. A Paewai. Te tohunga o te whutupōro. Āe, āe. Āe, koia.